Дөньяда бердән бер нәрсә әтетне агач, тик агачы. Ул Африкада үсә, э, аннан соң Новая Зеландиядә үсә. Аңа кирәк көн саен яңгыр. Э, ул әтетне үзеннән үзе майлы. Алар инде монда кайтаралар, алар инде теге э, киселгән була, нәрсә теге И мин монда алып кайтам да, аны инде нәрсә әйтеп, вот менә курайлар төрле була, до мажор, ре мажор, бөтенесен дә ясый алам мин. Аннан соң менә шундый кисәкләргә аны бүленә. Менә шундый квадратларга инде. Аннан соң ул менә теге шул агач инде. Менә монысы инде тик агачы. Аны башта менә шулай тишәләр. Моннан специально аның сверлосы бар. Шулай тишәсең. Вот менә аның тишеге, монда ничек булса, монда да шулай. Моның эче әле шомартыла инде. Шомартыла. Менә шулай иттереп Аннан соң этне уже токарный станокта нашлай түгәрәклисең. Аннан соң это тоже токарный станокта менә шуны проточить итәсең дә этот аннан соң инде әнә тегендәге станок инде менә бу тишекләрен тишә инде. тишекләрен тишә. Аннан инде менә бу мундштук өлешен ясыйсың инде. Вот. Күп нәрсә әтәтне вот. Хотя моның тегесе ярый, монысы ярамый дигән нәрсә теге вот юк. Бөтен бөтен өлеше дә, бөтен тишеге дә әтәтне вот һәрбер нәрсәсе дә тавышка нәрсә теге тәэсир ясый. Шуның өчен инде бик внимательно нәрсә ясарга кирәк. Бик внимательно. Менә шулай шуларны анасын это җыеп инде төзекләндерәсең, настройка дип атала инде ул. И монда инде мин это вот куярга телим. Бронза. Ни өчен? Хотя агач гомер, гомердән бирле тимер белән агач һәрвакыт алар дус булганнар, бер-берсен тулыландырганнар. Миңа аның аты ансы мәҗбүри түгел. Ул менә менә монда кыршау кебек кенә була ул әтәтне 5-6 миллиметрлы гына ул моның ныклыгын саклый. Монда инде язам мин. татар курае, үзебезнең татар курае. Һәрбер халыкның это үз инструменты булган. Безнең халыкның да, э, татар халкының да үз курае булган. Менә мондый курай башка илләрдә уйнамыйлар. Менә мондый курайда. Хотя этот бу курайда Бөтен классический көйләрне, бөтен халыкларның көйләрен уйнарга була. Бу инде әтәтне тимер буенча әтәтне токарный әтәтне станок дип атала. Ләкин мин аны инде агачка да. Менә бу, менә боларны шушы ясый. Фрезерный станок ЧПУ дип атала. ЧПУ ул нәрсә? Әйтеп, ну, числовой программный әйтеп, ну, управление ди. Вот. Ул менә шу әйтеп, ну, компьютер белән эшли ул. Компьютерсыз эшләми, аны эшләтеп тә булмый. Вот. Янында утырып эшлә инде дип утырган чакларында булды. Юк, эшләми. Болар, боларсыз да булмый. Болар инде дөрес дөресен әйткәндә менә шундый әйтеп менә шулай куясың да менә монда кечкенә генә тишек ясый. Менә бу теге алюмин курайлар. Мин инде параллельно этапларында ясыйм инде алюмин курайларында ясыйм. Аннан соң шомартасын, тоже тишекләрен тоже шушы тишә. Агачныкын да шушы тишә. Вот. Менә шундый станок. Сверлильный. Тишек тишә торган станок. Менә алай иттереп нәрсә тегә вакытны билгеләгән юк, ләкин тырышып ясаганда аена мең кура ясарга була. Менә болар белән менә чагыштырганда, чагыштырганда, бу менә теге тимер курай бит. Менә кулыгыз белән тотып карагыз әле. Мунсан һәм мунсан. Кайсы салкын? Тимере инде. Тимере салкын, әйе. Тимер э, салкын, салкында тавыш югарылыгы түбән төшә. Әгәр син кояшка карап уйныйсың икән җәй көне, аның менә этот э, югарылыгы э, тавышы югары менеп китә. Ә агач курай Салкында да шушы югарылыкта һәм эсседә дә менә шушы югарылыкта. Вот ана ул шуның белән аерыла. Ә хотя уйнау мөмкинлеге алюмин курайныкы нәрсә югарырак.